Mae rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein poteli a jariau gwydr gwag. Pan fyddwn yn ailgylchu rhain a'i troi'n eitemau newydd, rydym yn defnyddio llai o ynni o'i gymharu â defnyddio deunyddiau newydd neu ddeunyddiau crai, gan hefyd leihau ein hallyriadau carbon sy'n helpu i atal newid hinsawdd. Mae holl gynghorau Cymru'n casglu poteli a jariau gwydr, naill ai, mewn cynhwysydd ar gyfer eich gwydr yn unig, neu yn gymysg â deunyddiau ailgylchadwy eraill fel eich cardbord, papur, caniau a thuniau a phlastigion. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein gwydr gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Ar ôl iddynt gael eu casglu, caiff poteli a jariau gwydr eu gwahanu oddi wrth y deunyddiau eraill os oes angen. Caiff eitemau nad ydynt yn wydr eu tynnu allan gan ddefnyddio magnetau a sugnydd aer. Caiff y gwydr wedyn ei ddidoli yn ôl lliw gan beiriannau laser a'i malu'n ddarnau bychain o'r enw gwydrach. Caiff y gwydrach ei doddi mewn ffwrnes sy'n cynhesu'n uwch na 1,500 gradd Celsiws, a chaiff cynhwysion allweddol, fel y sodiwm carbonad, calsiwm hydrocsid ac alwminiwm hydrocsid eu hychwanegu. Os bydd y gwydrach am gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwydr sy'n atal gwres ar gyfer eitemau fel llestri pobi, ychwanegir boron hefyd. Ac mae amrywiaeth o gymegion yn cael eu hychwanegu i greu gwydr lliw, fel gwydr glas, brown a gwyrdd. Caiff y gwydr tawdd wedyn ei rhannu'n gobiau, sy'n cael eu chwythu neu eu gwasgu dysgu i greu poteli a jariau newydd, neu eitemau eraill o wydr. Caiff rhai o'r poteli gwydr a gaiff eu casglu a'u hailgylchu eu defnyddio i greu gwydr ffibr, fel deunydd insiwleiddio cynaliadwy ar gyfer llofftydd, toeau a waliau. Ffaith ailgylchu Gan fod gwydr yn ddeunydd mor wych, gellir ei ailgylchu dro ar ôl tro heb i'w ansawdd ddirywio o gwbl. Mae hyn yn golygu os nad ydyn ni'n ailgylchu ein holl boteli a jariau, caiff y potensial ei golli am byth. Cofiwch, gellir ailgylchu eich holl boteli a jariau, pa bynnag liw, siâp neu faint. Mae hyn yn cynnwys poteli gwydr cwrw, gwin a diodydd meddal, jariau gwydr, fel y rai sy'n dal bwyd babanod a sawsiau, a photeli a jariau ar gyfer pethau heblaw bwyd a diod, fel y rai a ddefnyddir i ddal persawr, persawr eillio a eli wyneb. Cofiwch wneud yn siŵr ei bod yn wag, a rhowch rinsiad sydyn iddynt cyn ei rhoi yn eich cynhwysydd ailgylchu. Os oes caeadau metel ar eich poteli a jariau gwydr, gallwch eu rhoi'n ôl ar yr eitemau, gan y byddant yn cael eu tynnu a'u hailgylchu fel rhan o'r broses ailgylchu. Mae hyn yn lleihau eu siawns o fynd ar goll pan fo'r eitemau'n cael eu didoli. Mae'r rhan fwyaf o'r capiau metel hyn wedyn yn cael eu pasio ymlaen i'w hailgylchu gyda metelau. fel caniau a thuniau. Gallwch hefyd adael unrhyw labeli ar eich poteli a jariau gwydr cyn eu rhoi yn eich cynhwysydd i gael eu hailgylchu. Peidiwch â rhoi unrhyw rai o'r canlynol yn eich cynhwysydd ailgylchu ar gyfer poteli a jariau gwydr. Eitemau serameg neu tsieina, gwydrau yfed, gwydr fflat fel y cwareli ffenestri, drychau, bylbiau golau, llestri coginio gwydr fel Pyrex, platiau Microdon, Fasai. Poteli farnais ewinedd neu gwydr wedi torri. Nid yw'r rhan fwyaf o'r mathau hyn o wydr yn toddi ar yr un tymheredd â photeli a jariau, ac felly ni ellir eu hailgylchu gyda'i gilydd. Os byddant yn cyrraedd y broses ailgylchu gwydr, gall olygu y caiff yr holl wydr a gasglwyd ei wrthod ar gyfer ailgylchu. Os bydd arnoch angen cael gwared ar yr eitemau hyn, dylech naill ai, ei lapio'n ddiogel mewn hen bapur newydd neu bapur cegin, neu ei bagio'n ddwbl i sicrhau na chaiff ein criwiau casglu eu brifo wrth eu casglu, ac yna roi yn eich bag neu fyn ar gyfer gwastraff na ellir ei ail-gylchu. Neu, ewch â'r eitemau hyn i'ch canolfan ail-gylchu gwastraff y cartref leol i'w hail-gylchu. Os bydd arnoch angen darganfod pa bryd y dylech roi eich poteli a jariau gwydr allan i'w hail-gylchu, neu archebu cynhwysydd ail-gylchu newydd, Ewch i wefan eich cyngor lleol. Diolch yn fawr am barhau i wneud y peth iawn ac am chwarae eich rhan dros yr amgylchedd drwy ailgylchu eich poteli a jariau gwydr. Am fwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch a'r hyn na allwch ei ailgylchu yn eich ardal chi, ewch i cymruynailgylchu.org.uk neu gallwch ymweld â gwefan eich cyngor lleol.